Zob. Da, il-karnival mux il-Halloween, ta' Ija mux xorta, mux xorta, mux xorta tista tilbes ta' Halloween fil-karnival, tista tilbes li trid. L-lum il-ġurnata tista tilbes li trid, għax qabel, qabel ma kien hemm liġi li tneħħiet, ma stajċ eżempju tilbes jina patrijiet, sorijiet ta' Ġesu fost oħrajn, eżempju. Ah, għalek, vera, kienu jarrestaw kienu. Eh? Kienu jarrestaw mela. Hmm. Jien propjament bejda l-kostum kont se nilbes jew inkella Għana taqtaxxa xie xien libes. Jenna, jenna. Ta' priġunier. Priġunier xandek ta' priġunier? Priġunier li qed jaqra. X'jaqra? Forsi tispiċċa sentenza. Oh, ġvujtaġ li isma, konnet titkellmu li tista' tilbes li trid sewwa. Imma xorta jista' jkun hemm in-nies li jieħdu għalihom. Jekk tkun libes xi ħaġa. Ah. Jekk kun priġunier u jgħidulek isma' x'inhi l-aħħar ikla li tixtieq qabel tmur? X'tiekol? Imma għana mux fuq il-karnival nitkellmu kif. Imma xi saqlib. Ora, kieku hekk biex nilgħab il-logħba miegħek, kieku ħobża biż-żejt tqarmeġ dik. Mela jiena ħammur, ħammur daqsxejn fejn l-anzjani, id-dejgers. Imma inti x'tiekol kieku? Eh? X'tiekol inti kieku? Jiena pastar tu affarijiet hekk kieku niekol. Għala. Għax daw. Boring pala ikla biex tara. Inti ma tittara il-ħsieb wara, fimt? Il-ħsieb tittara inti. Għaliex dawk, jekk nikolhom issa li għadni ħaj, noqtol in-nies. Allura tiġi reverse thinking, qed tifhem? Mhux se tifhem. Tolhom flok joqtlu. Qiegħed iż-żurrieq u bħalma nagħmlu kull ġimgħa qiegħed id-day center u ħa niskopri l-anzjani taż-żurrieq kif ħa jiċċelebraw u kif qed jiċċelebraw il-karnival. Anka reħat ħajkel qed inxomm. Sinjuri nilqgħukom għall-isfilata tad-Daycare Centre taż-Żurrieq! Beato fra le donne. La massa. Ara li red riding hood. Xli, mux li til Red Riding Hood issa. Issa xieħa. U tista tajdi ta' xissa tilbes. Fidneħja. Le? Se tamen.

U ah. aħna tri sister, Sara, hi. Eh, Min għaxra. Għaf għandek brimba ġora, seku? Na, na, dik biex imbezza n-nis. Min jibza minn. Inta xiex li jibza? Eh, ta' fjuri. Ta' fjuri. Ta' ġini għanna bżon, nerba ġonna. Eh, u da' kollox mid-daycare center ta' zurri bħalma jgħidu dejjem ibqaw hemm u ibqaw ħossukom tfal. Veru int kemm għandek żmien?

Niskużaw rwieħna li m'għandux ħelmiet għax il-ħelmiet kbir daqshekk biex joqgħod ġo rasu s'issa għadna ma sibniex, jekk taraw xi wieħed ibgħatulna. Illum il-Ħadd 23 ta' Frar fi Triq il-Kbira San Ġużepp jibda il-Karnival! Tħobbu ħafna l-karnival? Ħafna. Prosit, vera, vera sabiħ. Tħobbu ħafna l-karnival inti? Iva. U inti tilbes kostum wieħed il-karnival kollu? X'għamiltu? Għamilna karrum għax qed nagħmlu fundraising. Għal xiex? Għax ħansifru. Tħobbuh il-karnival? Iva! Tumu tippreparaw għalih? Iva! U x'inhu l-karru għajdin naftit? Fuq il-karnival, ovvjament. U dawn huma xi affarijiet li aħna milna. Per eżempju, hemm paper mache u pinġejna wkoll. U lura fl-studios ewlenin tagħna. Wieħed għandna studio. Ija, ma tinstema aħjar. Għandu studio. Tkabbarhom ta'. Xiex. Ħalli jiġrilna bħal ta' sofrit u marrulu tal-vatt waqt is-service. Huma wkoll ġewni tal-vatt, ġewni tal-vatt waqt is-service riduni nagħmel iż-Zed reading u hekk jiena għadtilhom ejjew issa, ejjew issa u nagħmlilkom Zed reading no problem. Min għalihom jagħmel ħafna flus miskin. Eh, smajtha di, jew smajtha, hekk jekk tista' mela studjo wieħed, anzi daqqa su studjo. Biċċa, kantuniera, kantuniera. Dik kustom tajjeb. Xiex. Nilbes tal-vat tal-karnival. Kif nilbes tal-vat? Kif? Ikolli teg. Nejdu minn tal-vat. Qed jgħid għalija li mbeżżan nies bil-kostum tiegħi. Jew qed tgħid għalija. Il-lejla ħudu paċenzja kull mi fejn sejr. Naħseb hekk indur indur il-karnival. Ippanċjaw kollox il-lejla, ippanċjaw kollox. Dejjem ippanċjaw kollox.